Shwmae bawb a chroeso mawr i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos i chi, yr wythnos sy'n dechrau'r cyntaf o Ragfyr 2025. Ni'n mynd i edrych ar egni yr wythnos, sialens yr wythnos a ni'n mynd i orffen gyda gair o gyngor wrth ysbryd am yr wythnos. So heddi fi'n mynd i ddefnyddio dec, uh, dec y môr yw hwn, a mae lluniau lyflu ar yr cerdiau yma. So gewn ni weld please ysbryd. Ysbryd allwch chi roi cerdyn am egni'r wythnos, yr wythnos sy'n dechrau'r cyntaf o ragfyr, please. A beth sy'n gyda ni? yw'r deg o ffyn. OK, mae'r deg o ffyn yn gweud wrtho fi bod chi'n cario lot ar eich cefen ar y funud. OK? Mae lot o ddyletswyddau ydych chi'n neud ar y foment, OK? A chi'n gweld e'n anodd i gallu balans o pethau mas, OK? Mae pobl yn gofyn lot ohonoch chi ar y foment. Oce? Mae lot o wahanol bobl yn gofyn lot o wahanol bethau wrthoch chi, a chi'n teimlo bod rai chi'n neud e gyd. Ond beth weden ni wrthoch chi gyda'r cerdyn yma? Yw, falle bod eisiau chi adael rai o'r dyletswyddau i fynd. Te beth sydd ddim mor bwysig, gadewch nhw fynd, a newch y pethau sy'n bwysig i chi. A newch pethau sy'n neud eich calon chi'n hapus hefyd, oce? Okay? Mae'n bwrw glaw yn ofnadw mae heddi. So os chi'n clywed y glaw, fi yn sori am na, sy'n mynd lot allai wneud amdano fe heddi, oce? Okay? Um, so, ie, yeah, gyda'r gyda ffin yma, mae eisiau chi falle edrych mas am pethau chi'n gallu gadael mas o'ch bywyd, oce? Okay? Mae lot ar eich cefeg chi, chi'n cyrio lot ar y foment, a mae fe gallu bod yn ormodd i un person, oce? Okay? So naill ai gadewch cwbl o bethau i fynd, y pethau sydd ddim cweit mor bwysig, neu triwch ffindo rwy'n mewn i helpu chi gyda rai o'r dyletswyddau yma. Okay? So dyna egni'r wythnos. Oce, okay, diolch ysbryd. Gawn ni nawr, please, cerdyn. sialens yr wythnos. Beth yw sialens yr wythnos, please, ysbryd? Beth yw sialens yr wythnos? A sialens yr wythnos yw'r cerdyn marwolaeth. Okay? Pidwch ofni'r cerdyn yma. Mae'r cerdyn marwolaeth yn gerdyn da, okay, mewn lot o ffyrdd. Okay? Fi'n gwybod mae rai pobl yn becso, maen nhw'n gweld y marwolaeth yn y mas, mae'n meddwl, oh, oh, mae rhywun mynd i farw, neu fi mynd i farw. Na, dwi e ddim am na, oce? Okay? Mae fe am newid. Newid yn eich bywyd chi. Falle bod chi'n newid y ffordd ydych chi'n edrych, oce? Okay? Falle bod chi'n newid eich gwallt, falle bod chi'n newid y ffordd chi'n siarad gyda pobl, oce? Okay? Falle bod rhywbeth mawr yn eich bywyd chi'n newid, oce? Okay? Falle bod... Um, pethau'n newid yn eich swydd chi, felly bod pethau'n newid yn eich bywyd personol chi, oce? Okay? A hwn yw'r sialens wythnos yma. So'r sialens o'r garden yma, mae hwn yn gweitha fi, bod eisiau chi byd o becso am rhywbeth yn gorffen. So pidwch becso bod rhywbeth yn cwpla, oce? Okay? Achos mae'n amser nawr i chi drawsnewid. OK? Mae eisiau chi drawsnewid mewn i y llwybr newydd sy'n dod mewn i chi ar eich bywyd. OK? So wythnos mae pidwch bod yr ofan marwolaeth rhywbeth, rhywbeth yn cwmpa mas o'ch bywyd chi, rhywbeth yn mynd o'ch bywyd chi, gadael rhywbeth ar ôl. OK? Y sialens chi yw i edrych ar Reit, beth gallai newid, beth gallai wneud yn well yn y mywyd i wythnos yma? OK, so dyna cerdyn sialens yr wythnos. OK, diolch Ysbryd. Nawr de, gewn ni na'r gair o gyngor, please Ysbryd. Gair o gyngor am yr wythnos sy'n dechrau ar cyntaf o ragfyr. Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Gair o gyngor plîs am yr wythnos. O, oce, okay, mae Finn dyn ni eto am hynny. Oce. Okay. So nawr mae'r naw o ffyn wedi dod mas dych chi fel gair o gyngor. Nawr mae'r cerdyn yma yn sôn am ffiniau, oce? Okay? So mae fe'n dodi pethau mewn lle

Falle bod chi ddim yn edrych ar ôl eich hunan fel dylech chi ar y foment, ok? A mae ysbryd yn gweud mynd hyn, mae eisiau chi edrych ar ôl eich hunan. Mae rhywbeth yn goffod dod i ben wythnos yma gyda'r cerdyn marwolaeth yma. Okay? So wedyn ni, un o'r ein, un o'r pethau sy'n tynnu wrtho chi, okay? un o'r egnïau yma sy'n sy cymryd fwy na maen nhw'n rhoi wrtho chi. Okay? A mae eisiau chi roi'r ffiniau lan a gwybod, rhaid, Swn i'n mynd i groesi'r ffin un gyda fi ar ragor. Okay? So, fel fi'n gweud, wythnos yma, mae'r deg o ffin a'r naw o ffin, dych chi, okay? So, mae'n rili really bwysig wythnos yma i roi mewn y ffi, ffin, llinellau'r ffin, a pyd o'ch gallwn i bobl croesi drostyn nhw, okay? Achos mae lot o bobl yn cymryd lot fwy onno chi fi'n teimlo o'r lluned hyn na na sydd gyda chi roi, oce? Okay? Mae rhai pobl yn cymryd, cymryd, cymryd, os neb yn rhoi nôl i chi, oce? Okay? So dychwch mas am na o'r wythnos yma. Oce, okay. be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i gymryd cwbl o gardiau i eglu'r rhai o'n tyma bach fwy, oce? Okay? A wedyn ni, gewn ni olwg ar yr wythnos yn ei gyfanrwydd. Fi'n mynd i gymryd yr taro light sears fan hyn i just gadarnhau a eglurhau i ni gael eglurhad ar beth sy'n mynd mlaen wythnos yma, yr wythnos gyntaf o Ragfyr. O, a mae hwnna mae'n dod mas, oce. Okay. A mae gyda chi, oce, okay, mae gyda chi'r bimp, pimp o bentecle. Mae'r pimp o bentecle yn siarad am timlo mas o bethau, oce? Okay? Chi ar yr ochr arall o rhywbeth. So, chi'n teimlo fe sy'ch chi ddim yn rhan o rhywbeth sy'n mynd mlaen, okay? Gallai fod hwn yn eich swydd chi, felly bod pethau'n mynd mlaen yn y gwaith gyda chi, a os bod chi'n teimlo fe sy'ch chi'n rhan o fe, mae pethau chi'n mynd mlaen, felly chi ddim yn gwybod am, okay? Mewn perthynas, felly bod chi'n teimlo wrth eich hunan, felly er bod chi mewn perthynas, chi'n teimlo'n unig yn y berthynas, okay? Ok, a achos bod cyment ar eich cefen chi, mae cyment gyda chi wneud, ok? Cyment o ddyled swyddau gyda chi wneud o hyd a hyd a hyd, a chi'n teimlo fe sy'ch chi'n wneud e gyd wrth eich hunan, ok? So beth wedyn ni wrthoch chi wythnos yma yw chi ar allwedd i agor y drws na, ok? Yr unig ffordd gall bethau newid yw bod chi'n newid e. Chi sy â'r allwedd i'r drws, chi gall agor y drws a gadael eich hunan mewn. A wedyn i fan hyn, rai o chi sy'n sy â lot o ddyletswyddau i wneud a sy'n helpu pobl lot, falle p'un yn eich swydd neu yn eich bywyd personol, chi'n helpu pobl fi'n timlo. A wedyn ni, wel, Mae eisiau chi ofyn i rwy'n i helpu chi gyda'r dyletswyddau yn i gyd. Fi'n credu chi'n cymryd lot garmodd ar eich hunain, na beth fi'n timlo o hwn heddi, oce? Okay? Fel fi'n gweud mewn swydd, felly bod eisiau chi gael rwy'n i helpu chi gyda'ch swydd, oce? Okay? Felly bod lot o wahanol, achos mae deg, deg ffon i'n fan hyn, felly bod lot o wahanol rannau eich swydd chi, a felly gallech chi ofyn i rwy'n arall, neu cymryd rhywun arno os oes, os oes busnes gyda chi, i wneud rai rannau o'r swydd na. Okay? So dyna'r egni'r wythnos, oce? Okay? A fel fi'n gweud, mae eisiau chi... Chi'n teimlo fe sy'ch wrth eich hunan, fan hyn, chi mas o bethau, oce? Okay? Chi mas yn yr oerfel. Chi sy'n ar allwedd i agor y drws a dod nôl mewn, oce? Okay? So mae popeth yn eich dilo chi, boys. OK. OK, gewn ni um, eglurhad, please, ysbryd, am cerdyn, cerdyn y marwolaeth. So beth yw'r marwolaeth hyn, ydw i'n... Beth sy'n be sy angen, beth yw'r um, beth yw'r sialens hyn gyda'r marwol, cerdyn marwolaeth wythnos yma? Oce, okay, a, a ni'n cael cerdyn lyflu mas, oce? Okay? Cerdyn yma yw'r brenhines o cwpane. Na, mae'r fenyw yma yn gwybod i theimladau. Mae'n berson sy'n edrych ar ôl pobl, oce? Okay? Mae lot o thema yna yn y darlleniad yma, eitha sy'n... So fi'n timlo bod lot o chi yn edrych ar ôl pobl yn eich bywyd, oce? Okay? Mae'n egni o gariad, mae'n egni pur y brenhines o gwpane, oce? Okay? A bod hwn yn dod lan yn eich sialens chi, wedyn ni bod hwn yn gweithio chi wythnos yma, i edrych ar ôl eich hunan. Oce? Chi'n cymryd cyment o amser, lot o chi, lot o chi, lot o chi sy'n gwylio heddi. Chi'n cymryd cyment o amser yn edrych ar ôl pobl arall, bod chi'n anghofio edrych ar ôl eich hunan. Oce? So mae'r cerdyn mae'n gweithio fi wythnos yma, eich sialens chi yw i edrych ar ôl eich hunan. Gadewch i rywbeth i fynd a drychwch ar ôl eich hunan. Okay? Alle hon hefyd fod yn fenyw fan hyn, fel hyn sydd yn eich bywyd chi, okay? Gallai fod yn fenyw sy'n um, edrych ar eich gol chi'n eisiau bod chi'n iawn, gallai, gallai fod yn fam, fy ngi, anti, rwy'n fel la, rwy'n sia, neu, neu hyd yn oed ffrind, rwy'n sia rwy'n sy'n meddwl lot amdanoch chi, rwy'n sy'n caru chi, oce? Okay? So gallai fod angen i chi adael y person mae mewn i'ch bywyd chi. Pyn bod y person yn, yn fyw neu wedi mynd draw i'r ochr draw, oce? Okay? Mae pawb gyda ni o hyd, oce? Okay? So gallai fod yr egni yn dod o'r ochr draw i chi mewn ffordd ysbrydol hefyd, oce? Okay? So byddwch yn agored i'r fenyw yma. A fel fi'n gweud, fi'n gweud menyw, gallai fe fo'n ddyn sydd â lot o elfennau benywaidd, oce? Okay? Oce, okay, diolch yn fawr ysbryd. Gewn ni nawr, please, eglurhad am y naw o ffyn. Eglurhad am y naw o ffyn. So, neges yr wythnos, please, ysbryd. Gewn ni gadarnhad ar beth yw hwn a eglurhad, please. Ww, a beth sydd gyda ni'r peder o ffyn? Waw, mae lot o ffyn gyda ni yn y darllenad yma. Mae'r cerdyn yma'n lyflu, oce? Okay? Diolch am ni, achos mae'r mae darllenad yn tyma fach yn drwm, oce? Okay? Chi'n... Chi, fi'n teimlo bod rai o chi'n mynd trwy lot yn emosiynol ar y funud, oce? Okay? A mae'r cerdyn yma'n gweithio chi, waw. Ar y diwedd, Bydd pethe'n troi mas yn lyfli, ok? Mae'r cerdyn yma yn gerdyn o hwyl, mae'n gerdyn o ddathlu, ok? So mae dathliad yn dod. So ar diwedd y cyfnod yma, le chi'n gorfod rhoi, rhoi gadael rhywbeth i fynd, rhywbeth sy'n drwm ar eich cefen chi, chi'n trawsnewid eich bywyd, ok? A chi'n myn' i ddod i ffinie miwn so ni gyd pobol yn myn' i groesi'r ffinie yn yr agor dy gyda chi oce? Ma' pobol yn myn' i wbod pa mor bell allan nhw pa mor bell allan nhw wthio chi oce? A ma'r cerdyn 'ma wedyn yn gweud bo' chi'n myn' i ddathlu ar diwedd y dydd oce? Ma' rwbeth neis yn dod i chi ma' dathliad yn dod i chi ar ddiwedd yr wthnos oce? Oce so os os gewn ni olwg ar y dylleneb yma, ar ei gyfanrwydd nawr, wedyn ni. Wel, mae rhaid bod chi yn sort o'ch hunan mas i wneud ar pethau hyn um, sy'n ddyletswyddau arno chi, oce? Okay? So fel fi'n gweud, os ta gwaith yw e, triwch dod ar rwy'n mewn, chi gall newid hwn, oce? Okay? Triwch dod, dod ar rwy'n mewn i helpu chi. Neu triwch uh, rannu gwaith mas os oes tîm gyda chi. Rannwch y gwaith mas, oce? Okay? Pidwch bod ar ofan gofyn am help fan hyn, oce? Okay? Mae eisiau, eisiau help ar lot o chi. A fel fi'n gweud, yn emosiynol i lot o chi, chi'n cymryd ar lot ar ben eich hunan, oce? Okay? Mae eisiau chi nawr i edrych am ffordd i rannu rannu'r dyletswyddau, rannu'r emosiynau, rannu pethau, oce, okay, gyda phobl wythnos yma. Oce, okay, am y sialens i chi wythnos yma yw i adael rhywbeth i fynd, oce, okay? mae'n bwysig bod chi'n gadael rhywbeth i fynd, achos mae chi emosiynau chi'n bwysig a mae rhaid chi edrych ar ôl eich hunan. So gadewch pethau i fynd wythnos un sydd ddim yn gweithio chi ragor, oce? Okay? gadewch um, unrhyw beth sydd ddim rhaid i chi wneud. Okay? A sydd ddim yn dod â pleser i chi. A sydd ddim yn dod â um, emosiynau da i chi de. Okay? Gadewch i hwnna i fynd. Achos mae rhaid nawr bod chi'n trawsnewid mewn i rhywbeth newydd, mewn i bywyd newydd, le byddwch chi'n hapus a byddwch chi'n timlo Llawn cariad, llawn hapusrwydd. OK? So na beth wedau fyna i chi. A wedyn, gair o gyngor wrth ysbryd yw i roi mewn ffiniau, okay? rowch ffiniau yn eich bywyd chi, pidwch gallwn ni bobl i groesi'r ffiniau. Ocê? Mae'n rili bwysig achos mae rhaid bod chi'n cadw'ch hunan yn saff. Mae rhaid bod chi'n cadw'ch u- hunan yn hapus. Edrych ar ôl eich hunan, ocê? Achos ar diwedd y dydd, os nag 'ych chi'n hapus, os nag 'ych chi'n timlo llawn cariad a yn hapus yn eich bywyd chi, Ta beth i chi'n neud yn eich bywyd chi, wel, at y pwy sy'n yn eich bywyd chi, wel, nag nhw'n mynd i gael hapusrwydd wrtho chi, oce? Okay? So mae'n rhaid chi edrych ar ôl eich hunan er mwyn gallu rhoi i bobl arall, a fi'n teimlo, mae lot o chi'n rhoi lot i bobl yn y darlleniad yma, oce, okay, wythnos hyn. Ond ar diwedd y dydd, Mae dathliad mynd i fod. So mae hwn mynd i ddod, mae'r, mae, mae, ty beth chi'n gadael fynd a'r traws newid hyn sy'n digwydd i chi wythnos yma. Mae fe mynd i ddod ar ddath, dathliad. Chi'n mynd i dimlo'n well erbyn diwedd yr wythnos, oce? Okay? Ac byddwch chi wedi sorto lot o bethau mas wythnos yma. Fi'n teimlo bod hi'n wythnos o sorto mas, oce? Okay? A ar diwedd y dydd byddwch chi'n dathlu ac byddwch chi mor falch bod chi wedi wneud ty beth yw e chi di sorto mas wythnos ma, oce? Okay? Teimlo fe sydd dyr, dyr aio chi, felly bod chi'n sorto mas eich cartre. Felly mae lot o'n i'n dod i um, addyniadau dolyg lan ar y foment, oce? Okay? A ni'n glanhau cyn bod ni'n rhoi nhw lan. So felly byddwch chi'n neud lot o bethau fel la, sort o bethau mas wythnos yma. Fi'n teimlo i rai o chi, oce? Okay? Um, fel fi'n gweud i rai o chi, mae lot o ddyletswyddau arnoch chi, mae, mae rai chi rannu nhw mas, okay? gallwch chi byth cario mlaen fel hyn, achos eich sialens chi yw stepo mewn i egni'r brenhines y cwpane, a mae'r egni yma yn egni lyflu, a mae fe'n egni hapus, okay? mae rhywbeth fan hyn ddim yn neud chi'n hapus ar y foment, a mae rili really angen i chi edrych arna a newid e. OK. Mewn gyrfa, fel fi'n gweud, mae eisiau help yno chi yn eich gwaith, OK. Triwch rannu gwaith mas, fel bod popeth ddim yn cwmpo arno chi os gallwch chi, OK. Os ych chi'n redeg busnes, fi'n gwybod bod hwnna'n rhywbeth anodd iawn i wneud, OK. Ond mae rhaid chi edrych ar ffyrdd felly i um, cael rwy'n i wneud felly Yym, cyfrifon y busnes i chi, lle bod chi'n neud e i gyd. Neu cael rwy'n i helpu chi mewn rwy'n rwy ffordd arall, neud uh, y cyfryngau cymdeithasol i chi neu rhywbeth fel yna, oce? Okay? Dewch rwy'n mewn i helpu chi gyda, gyda peth, peth yr pethau chi'n neud, oce? Okay? Achos gallwch chi neud popeth lan i dad bwynt, a wedyn ni boes chi'n mynd i beth maen nhw'n galw fe'n Saesneg yw burnout, ok? A mae'n bwysig iawn er bod chi'n edrych ar ôl eich hunan, ok, wythnos yma. A wedyn ni, os, os taw perthynas yw hwn, wedyn ni bod eisiau, felly bod eisiau well balans yn y berthynas. Fi'n credu bod chi'n cymryd arno lot gyrmol yn y berthynas, ok? Mae eisiau rannu pethau mas yn y berthynas a dechrau newydd gyda rwy'n. Okay? Dechrau newydd yn eich perthynas chi os chi mewn perthynas ar y foment. Os ych chi'n edrych ar perthynas, newch yn siŵr bod chi bod chi'n edrych am rwy'n sy'n mynd i roi balans i chi yn eich bywyd. Achos ar diwedd y dydd, os, os newch chi siŵr o'r pethau yma, newch chi siŵr o roi ffiniau lan os ych chi'n cwrdd â rwy'n newydd, Byddwch chi'n dathlu ar diwedd y dydd, oce? Mae'r cerdyn 'ma hyd yn o'd gallu awgrymu priodas, oce? So gallai fe fo'n berthynas hir dymor os ych chi'n edrych am gariad wythnos 'ma. Oce? Lyfli. Oce. So gob- gobeithio bod hwn wedi wedi neud synnwyr i rai o chi. Beth fi'n mynd i neud nawr, fi'n mynd i gymryd yym neges o'r yngylion i chi jyst i orffen y darlleniad i weld beth, beth, beth ysbryd sydd gyda ni orffen darlleniad wythnos gyntaf ragfyr 2025 am honna mae'n dod mas. OK. So'r cerdyn yma yw cerdyn curiad y ddiar. OK. So mae hwn yn gweithio chi timlwch curiad y fam a maen nhw'n siarad am mam y byd, ok, Mother Earth fan hyn. A mae fe'n gofyn i chi arafu pethau, ok, arafwch lawr. A mae fe'n gweud cymrwch amser mewn natur wythnos yma, ok. So fel fi'n gweud, chi wedi bod yn cario cymaint ar y chefen, ok. Mae'n amser na'r wythnos yma I gymryd mach o amser eich hunan, ok? Cymrwch amser eich hunan i wella, i just fod, ok? A cymrw, cy, cymryd yr amser yna i hunan wythnos yma. A os yw'n helpu chi fi mas am wac, cyrwch mas, cyrwch i gerdded yn y goedwig neu cyrwch i gerdded lan mynydd neu beth, ok? Drychwch ar natur. Oce? Cerwch mas mewn i'r byd wythnos yma a cymrwch amser mas, amser tawel i'ch hunan. Dyna'r neges olaf i chi wythnos yma. So fi'n gobeithio wythnos yma, bwys, bod chi mynd i gymryd yr amser yna eich hunan, bod chi'n mynd i rando ar beth mae'r ysbrydion yn gweithio chi wythnos yma, ac fi'n credu i lot o chi, chi rili yn dod i ddiwedd beth allwch chi roi i bobl. Okay? Mae eisiau amser mas ar rai o chi. Okay? Amser mas i fod gyda'ch hunan. Mae'n rili really bwysig wythnos yma, achos nag chi moyn cael y burnout. Okay? So cymrwch ar amser na mas, a dodwch ffiniau mewn. Okay? Gwedwch na, sy'n mo fi'n mynd i ddelod o hwn, mae rai ti ddelod yna. Ok? Mae rhaid ti ddeilod yr pethau yma. Ta pwy, yw- ta pwy yw rein yn eich bywyd chi. Mae rhaid i chi rannu'r dyletswyddau hyn, ok? Achos chi'n ei gormod ar y foment. A, diwedd yr wythnos, mae'r cerdyn dathlu gyda chi, ok? So byddwch chi'n timlo'n well erbyn diwedd yr wythnos, ok? Wel, darlleniad eitha emosiynol wythnos yma wedyn ni, ok? Ond newch siwr, fel fi'n gweud, i gymryd yr amser na mas, Okay? A edrych ar ôl eich hunan. Os gallwch chi beth roi i bobl os nag chi'n rhoi eich hunan gynta. Okay? Os nag chi'n edrych ar ôl eich hunan. So, dyna darlleniad wythnos yma, baw. Gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi, cofiwch rhoi bawd lan a chofiwch dan ysgrifio ar sianel, chi mae pob peth bach fel a'n helpu fi. A os i chi wedi joio'r darlleniad, rhowch neges fach isod i weid beth i chi wedi joio am yr darlleniad. A tan tro nesa, edrychwch ar ôl eich hunain bawb, a wela i chi tro nesa.